ɔbɔfo ankyɛ wa ɛɛ wayɔ sika. Mhm, yɛ ɔkyɛ wayɔ sika. ama news sɛ wakyɛ wayɔ sika mm. wayɔ si maame wu yɛdeɛ na eku no abusuafo fɛ akyire ko bisa ne eku maame no wɔn se ne ba baako akɔgye akyɛdeɛ wɔ baabi ɛma ɛso nsunsuanso no no nti wɔn hwɛ mi n'asɔfoɔ bi kyɛ wo sika an'asɔfoɔ bi kyɛ wo ka be very careful because adeɛ na ɔde kyɛ wo no ɔde ba bɛsesa ɔde yɛ sacrifice. Ɛba, kyerɛ mu, brɛ w'akyi kakra na san hyɛ ɔhɔ no ase. Kwaku Bɔfoɔ kyɛ Wayosi kaa. Ɔkyɛɛ ne kaa. Ɛna Wayosi maame wuiɛ. Abusuafoɔ no kɔhwehwɛɛ mu no, wɔse akyɛdeɛ no a ɔkɔgyeeɛ no, nsɛm a ɔkɔ so wɔ wiase no mu to the extent sɛ, ɔn, ɛdu mpɛmpɛnso a, ɛsɛ nipa hu nokorɛ. because wokɔ tra asɔre dan no mu ne yɛ yɛ tam kaa kyɛw a ɔno sɔfoɔ na ɔkyɛ ɔkyɛ wo kaa ne fie obi ayi su kaa
ne fie nipa bi ayi su kaa nti ɛwɔ motive nti a ɔde kyɛ wo kaa no asɔre members na egu wɔ no ne ɔmo mma ebi a na ɔmo de ɔmo yɛ sacrifice wahu sɛ obi obi ayɛ nkokɔ maafe asom wakɔ wakɔkye we anoma ɛko na aweda nti members na egu asɔre dan no mu no. ɛna sɔfoɔ wei deɛ ɛna wokɔ no ɔyare ɔbɛma wo sika sika no wobɛgye so anadwo ɔnna na ɔberɛ na ɔnenam akyinkyin no ɔno ɔnenam nti gyina fa kɔ ɛnyɛ sika bi ani adi ɛnti church members na wɔhwɛ me na wɔtie me na wɔyɛ very careful Obi nso deɛ wasɛe yɛ to the stand sɛ yɛayɛ no yɛayɛ no to the stand sɛ ɔno no like yɛku no wɔ asɔredan no mu kora ɔbɛma yɛaku no na nka maame wo gyina hɔ na sɔfoɔ bɔ ɔba bo sɛ ɔba nka nokorɛ nti mema no asema na wo se yɛma no asema no
ɔkaeɛ no so ansoɔ a ɔbɔ kum kyakya din bɔ agya dan kaa azã ne nneɛma bi a wɔayɛ atwam bere a na ɔno no demon breaker a yɛfrɛ no Michael no ɔwɔ ɔkɔɔto no mu anaasɛ ɔne wɔn nanteeɛ nneɛma ohun sɛ wɔn yɛeɛ a na ɛnsɛ sɛ yɛfrɛ wɔn sɔfoɔ ɛma ɔka si so dua sɛ obi bi a ɔbɛbɔ ne din wɔ platform no so no ɔpɛ sɛ ɔka no si ne pi sɛ saa nipa no Ehia sɛ yɛfrɛ no Nyame nipa because ɔnyɛ sɔfoɔ. Gu so ara hwɛ ne tie nsɛm a ɔkaeɛ anaasɛ nnoɔma a wɔ reveal ɛfa yasɔfoɔ a yɛnim wɔn a wɔn agye din wɔ Ghana ha. Obi te sɛ Rev.
Ɔbɔfoɔ, me, me papa kyiri ba, ne yere, ne ba barima, akwadaa no yɛfrɛ no Oluma, meka sɛ wɔrehwɛ me. Akwadaa bi to ɛboɔ bɔ akwadaa no ma ne nan dompe no nan ne porɔeɛ to the stand sɛ dompe ne yiye ɛdɛ ɔmo ba no ɔmo anfrɛ me sɛ ɔmo frɛ me sɛ ɔmo bɔ bɛfɔ anka mɛka yɛn sɛ ɔmo nsa m'akyi ɔmo baayɛ no store kura mo yɛ thousand two hundred ba ɔmo srɛ obi ansa na nipa no ma ɔmo sika ansa na ɔmo atumi de afiri akyemɔta akɔ suhu ɔpɔn mu ehu ɔbɔfoɔ no one on one sɛ yi o but wɔte sɛ kwaku bɔfoɔ bɛtena yɛ akakyerɛ sɛ ɔba m'anim a wobɛtua consultation fee da Enti dɛn na esii wɔ saa abofra no? Mihia ɔbɔfo ɔde no paa. Ɔk, ɔy, oils, chain, ɛne nku a yɛtɔn ma wɔn no, twelve million ne san, thousand two hundred ne san. Ba ɔsa no yareɛ.
Akwadaa no, ɛ, aha yɛ menya advert ma obi. Ee. Papa no a ɔyɛɛ tuo mu wɔ sum mu no, ɔno na ɔtetee ahaban na ɔkyeeɛ na yɛde saa akwadaa no. Wɔbɛdui koraa na ayɛ worse. Wode oil no ne nku no yɛ nan no so no, na ayɛ worse. Mente aseɛ, ɛyɛ break a. Wɔn baeɛ no, ɔbɔfoɔ no sa wɔn yareɛ a, ɔde wɔn faa spiritual ɛyi mu. Ɔbɔfoɔ no mpo, wɔn amfa wɔn ani ahunu.

Enti wobɛtena he na woka kyerɛ me sɛ, Me Kwaku Bɔfoɔ, woba m'anim a wontua consultation fee a, even nea okita thousand two hundred mpo antumi anhu no because wɔn totɔ nneɛma no wie due time a ɔno Kwaku Bɔfoɔ no bɛtena ase no sika a wɔn di ma ne ansa na wakɔ no onkura bi. So ne na wotumi sɛ wɔn fa azan kwan so edwiri sika yi nyinaa. Ɛyɛ fraud sɛ aban nhwɛ me a sɛ ɔman mu mpanyinfoɔ wei nhwɛ a Ɛn? Asɔfoɔ no a wɔde cars ne sika tu wɔn nso wɔwɔ sika no, adwuma bɛn na wɔyɛ ansa na wɔnyaa sika no? Church members na na wɔfrɔd wɔn. Mema yɛ bi da. Last no, wobɔɔ so ɛna metwe wo bɛɛ w'akyi. Wokyerɛ mu sɛ obi te sɛ Kwaku Bɔfoɔ. Ontumi nna anadwo. Ontumi nna anadwo. Nanso ɛnde na mpaeɛ mu a wɔde tontom asom Nyame sɛ Nyame bɛsiane ne nsraban mu anaa sɛ ontumi nna mpa so sɛ sɛ deɛ nti Ɔno Kwaku Bɔfoɔ ɔbɔ mpaeɛ anadwo.
But wo Onnim onnim me ba wopɛ sɛ wokyerɛ nti. onnim onnim eh, eh, nɔfa hwɛ nzongo.
sɛ wonnim na ɔfa wonnim na ɔfa hwɛ sɛ ne nzongo te nti nipa no sɛ ɔbɔ mpae anadwo a yɛ pam kyɛw yɛ de ka asɛm kɛkɛ pam kyɛw ɛnyɛ sɛ medi wɔn atɛm ɛyɛ ɛyɛ bɛbuo yɛ akanfoɔ yɛ pɛ bɛbuo nti mebu bɛ nti kwaku bɔfoɔ no ne pro what is it nti sɛ ɔno kwaku bɔfoɔ no bɔ mpae anadwo na ɔntimi nda a ɛyɛ ogyina hɔ ahwɛ ne ne yɛ Kwaku Bafo da ɔntumi nna anadwo no. Mhm. Me mɛhyia no several times. Anadwo mu. Anadwo. Wɔyɛ deɛ yi.
Ahu sɛ ewiase no mpanyinfoɔ bu bɛbi sɛ wosom kontompo afidie a woyi kasabere.
Nti sɛ nyame mfrɛ wo yɛ eh, na wode to wo ho ɛna nyame afrɛ me a ɛfɛ wobɛyɛ azaa na ɛbɛdu baabi no na ɛfɛ azaa no woyɛ apem Ɛyɛ a wɔyɛ dede na ɛna me meyɛ difoɔ meyɛ bɔfoɔ me asɔfoɔ bi aba ɛnɛ yɛn nti wɔn di ɛnɛ apreku wɛn.
Apreku my daughter. Apreku wɔ wɛn fa.
Those days wodu mata yɛ kɔma asa kun kyakya wɔn kɔ ntɛm ɔbɛka kyerɛ sɛ wɔn mɛdu ayi ma akye five o'clock a wonya baabi ntena. Oya yɛ kum kyakya. Ku yɛ yɛ kum kyakya me gyina gya dan asɔre dan mu ɛna kum kyakya wura hɔ. Nti wonim kum kyakya very well. M'atare Kumasi mete hɔ na ɔtɔn milk baako milk a wo wura store a yɛtɔn that time koraa na ɛndu two cedi na ɔtɔn no fifty Ghana twenty Ghana thirty Ghana. Kum Kyakya yi. Kum Kyakya yi. I see wo ne no di wo ne no tu anamɔ bɛn. Me gyina Agya Dan hɔ ɛna ɔba abɛyɛ asɔre saa da no ne abɛ kasa wɔ ai me me brɛɛ nti me ma mɛdu hɔ ntɛm nti me ba ankyɛ ɛna ɔbɛwura hɔ. Aburo yi a aburo aburo a ɛma yɛtɔn wɔ market yi a ɔlɔ nkaa no koraa wotɔ a ɛndu ebi a twenty Ghana no anaa thirty Ghana no oyi aburo no bɛtem baako baako mmiɛnsa egu ɛmoa wɔ ne nsam na wafrɛ sɔne fa hundred Ghana bra na bɛgye adeɛ wɔ me nsam ɔma wohunu adekode no a woba bɛgye wɔ ne nsam no woba ɔse fa yɛtɔn handkerchief white one ɛwɔ asɔre dan no mu na watɔ hanky no. Ɔtɔ hanky ne five cedi anaa ɔde aba na ɔde agu mu ɔse bobɔ mɛmma obiaa ahu. Oh nti meba ma menma ahwɛfoɔ no hu aburo no a ɛwɔ ho bɛtma maako maako a ɛhyehyɛhyɛ ho saa. Ɛhyehyɛhyɛ ho. Oyi no maako three. Three. Wonhu sɛ aburo no wɔ ne nsam wonhu. Wonhu. Na wafrɛ wo sɛ fa hundred Ghana bra. Fa hundred Ghana bra na bɛgye adeɛ fa kɔyɛ sunsum nnwuma na sɔ ɔnsɔ ɔno nso ɔkasa tɛntɛm ɔkasa sɔ ɔkasa. sɛ wogyina hɔ na ɔyɛ asɔre a wobɛn na ne nsa bɛwɔ w'ani toto ne nsa ne sɛ yɛ a sɔre ntɛntɛm sɔre bra meka one two three one ma a wo hundred ghana ne fa tra ase na kɔbrɛ nti sɛdeɛ wo kɛn saa adewei a ɔreyɛ no nnipa bi nso bɛtumi atu saa anamɔn no bɛɛ ten Ten, asɔredan no nnipa, ɛda da a wɔn asɔre dan no mu nnipa a ɛfa no, sɛ wɔn hyehyɛ nkonnwa no yɛtumi fa tena no na wɔabɔ canopy wɔ akyire. Na ɔka a ebi kura tumi bubu fa so because ɔka one to five wɔn mɛdu ɔta n'anim afa wɔn hundred cedis no wɔn a wɔkura wɔn hundred cedis no ɔbɛka kyerɛ sɛ sanfa kɔ fie na kɔ brɛ. a hundred cities ne hyɛ wɔn ho na kɔ na kɔ brɛ ne nsa nan ni ɔn o could you imagine sɛ at that time no ɛnfi wo bɛnya hundred cities kura ɛnyɛ yize sɔne fa hundred cities ne bra ɔma wo hunu a sɛ nka ɔma wo hunu sɛ ebi a phone wei ɛna ɔde ma wa wo nim sɛ wokɔ no wokɔ gye phone wa mo adeɛ no wɔ wɔn nsam sɔne bɛfa hundred cities ne bra meka wɔn to fɛ wɔn sɔne ntɛm a Wa bɔ mɛdu wa da five ne ɛnde a fa osi ka sɛn na kɔ fie na kɔ bɛrɛ. Nti ɛma nipa no so.
Nipa no hunu sɛ sɛ nea wɔ diifoɔ wɔ nyame nipa na ɔwɔ church member na ɔte ɔyɛ nyame adoe.
Wow. Nyame nipa kasa. Wɔ diifoɔ ano asɛm atɔ fam. nti ehu ne ɔde fear and panic bɛto wo so to the extent sɛ wote wɔ no wonim sɛ ɔka sɛ bɛda fam mu kura na ɔnwonsɔ gu so woammɛda a wokɔ fie a wokɔ wu nti wɔn wɔ awɛ deɛ mede ka asɛm o sɛbisɛbisɛbi na wohwɛ wɔn a sɛdeɛ woka mede wodeɛ no yɛ exam sɛ ɔso ebu JSS mpo but ɔwɔ adwene kɛseɛ bi wɔ ne tiri mu a obetumi de akasa a wote ɔno ayɛ professor koraa no a ɛbɛ convince sɛ ɛsɛ ɔsɔre. sɛ ɔno ɔbɛtena ɛɛ no wɔde kia convince nti wobedu asɔre dan no mu no wayɛ wo te sɛ sorry to say sɛ odwanhwɛfo a ɔde ne nnwan aku agu buo mu obi a ɔma no ɔka mu sɛ mo mmɛsia na ɔmo nyina ɛsen nti wobedu asɔre dan no mu no ɔsan de fear and panic ato wo so sɔre ntɛntɛm na bra awurade akasa
mo kasa na ebi esiri o sọ de aseɛ yid breaker asɛm wei paa awurade akasa nti wamoa adeɛ no wɔ ne nsam ɔma wo hunu adekodeɛ na wamoa no du hɔ na ɔse bi hankini mu hankini koraa ɔde ba wato ɛnyɛ wɔn ankasa wɔn watɔ five cd hankini fɔ adantam yɛ tɔ ne sɛn sọ de aseɛ watɔ hankini five cd wasɔre dan ne mu nfa mfiri abɔnten mba. deɛ hank ni mu na ɔde adeɛ no agu kata so because ɔma obi woma obi hunu sɛ aburo na ɔde agu ma na aburo no koro no nka bag no koraa data mi yɛtɔn ne sɛn. nti saa e, saa de wei obetumi mobilize nipa bɛɛ deɛ di hɔ a mu nyinaa mu de aburo no bɛkɔ. na ɔde start three hundred ghana na ɔbɛba bɛn ne twenty ghana na afei ɔse five cities no mu nyinaa mu ntu mmirika mmira. five cd sɛ ɔmo no ɔmo na ɔyɛ fɛ ɔmo last hour no wahu nti ɔde ɛburo no gu ankiri mu a ɔsi kata so o kata so a ɔsi fakɔ okɔ a kɔpɛ baabi nkran yɛ wɔ asase a yɛdua aburo wɔ ha ɔsi kɔpɛ baabi na fɛ aburo no hyɛ na aburo no oh. fifi a oh, na kyerɛ sɛ wabere abɔ afifi ɛna nka ɔmo ɔmo wɔ apampere so ɔmo yɛ aburofo na nka ɛnyɛ nti saa asɛm no na ɔbɛka saa asɛm no na ɔka kyerɛ wo sɛ adeɛ na ɔde hyɛ emu no ma ɔno okɔ a Afei ɔgye mo sika no nyinaa wie a, na afei wakasa gu mic mu. Adeɛ a ɔde ama wo yi, wokɔ a kɔpɛ baabi na fa hyɛ. By three days time no, kɔhwɛ. Wokɔ na adeɛ no afifi a, w'abrabɔ afifi, wobɛyɛ yie no no. Na ɛmfifi ɛ.
Ɛmfifi deɛ ne ɛwo deɛ, gye sɛ yɛde wo kɔ Israel ɛkɔ deliver wo. Ei! Kum Chacha. Kum Chacha wei a, ɛnɛ wokɔdu um. Mallam a n'asɔre dan no mu no, aka ne nkonnwa ne ne instruments na egu. Ewia sɛ adeɛ bi a woyɛ no, me me se me break a, sɛ ɛnɛ ma tɔ fam na me se ɛnɛ mɛ gya sɛ nneɛma na obi abɛtɔ fam. Obi abɛtɔ fam. Obi abɛtɔ fam.
Mepɛ sɛ mebisa ɔsɔfo ansa na wɔde list no bi aba. Me mepɛ sɛ woma yɛtiefoɔ no ahwɛfoɔ a breakdown meka sɛ breakdown a nneɛma bi a secretly By extension, sɛ wobɛn no anaa sɛ mo nyinaa na mowɔ ɛsom yi mu a ɛyɛ occultic ɛsom no, wohuui a na ɛbɔ hu a ɛsɛ sɛ Ghanafo hu saa nneɛma yi bi. Um,
nea mepɛ sɛ Ghanafo ahu ne sɛ, yeah.
Agya Dan ɔnyɛ sɔfo. Agya Dan no.
Ɔnyɛ sɔfo. Sɔfo bi a mɛbɔ ne din ɛwɔ ɛ wɔ ha no ɔnyɛ mhm. sɔfo.
ɛdeɛn na ɛma yɛsi ehu na yɛde hyɛ no nso so agya da no nyɛ sɔfoɔ Nea ɛbɛyɛ sɛ yɛhunu sɛ Agya Dan nyɛ sɔfoɔ no, me a mete wɔ yi, mhm. meyɛ evidence. Ɔde me atena ɛ eh, apretɛn ne sɛ meyɛ kɔnfoɔ. Agya Dan no de wo tena mframa mu. Ɔde me atena radio station. Radio station bɛn a? Top radio, Hot FM, ɛna Happy FM. Nti top radio foɔ ne hot fm foɔ ɛbɛtumi adi dase sɛ wo baa hɔ. Ma me mmɔ one presenters eh, striker Ernest Duku na ɔyɛ sports journalist. Ernest Duku. Ernest Duku. Ne dia ne guy name yɛ striker na ɔyɛ sports journalist wɔ top radio. Ɔno ɛna ɛyɛ me interview. Egya dani na ɛde wo kɔ tra hɔ no. Egya da na ɛde me me saa da na yɛkɔ akɔyɛ yɛkɔ akɔyɛ saa program na ne gɛɛ me in fact na me pɛn ma ba me hu ne gɛɛ me yam hyee me. Ehi atentia. Uhu egya. Papa kyɛw. Uhu egya dan girlfriend wo yam hyee. Why? na meka kyerɛ no sɛ ei wo nua na wo sɛ woayɛ akɔkora na wokɔ ɛwɔ wobɛtumi ayɛ ne ho adwuma because wohu abayewa no asɛ ofi nsu ase ɔpɔ azaa na yɛyɛ ne nyinaa nso yɛmpɛ adefo o ɛyɛ wohwɛ wohwɛ saa azaa sɔfoɔ na wɔn sɛ ɔmo yere ho nyɛ fɛ ɔmo ho ɛyɛ fɛ sika ɔbɛte de akɔyɛ ɔbaa no ho adeɛ no woyɛ mu bɛhyew Ɔpɔn sɛ dada a wɔyere ne nyinaa no, ɛsɛ yɛ adwuma no. Yɛ mma mma mma no deɛ wɔn yɛgye wɔn sika ne yɛsa ne wɔn da. Yɛgye wɔn sika ne yɛsa ne wɔn da. But ebetumi aka sɛ dada no ne deɛ no ayɛ sɛ azan but he was not part of the occultic dealings. Dada deɛ kɔ kɔ me nea me hu no no ɛyɛ azan mu ɛnna ɔbɛma wabɛgyina wabɛdi adanseɛ nso nnɔɔ no na wahyehyɛ ama ho. Hmm. I see. Ɔno wahyehyɛ ama wo. Ɛna. Ɛna saa ne oil a ɔse yɛfrɛ oil no follow me ɔbɔy. Eh, do as I say. Ba ba ba. Oil no bibi sɛn. Follow me ɔbɔy. Aseɛ ne sɛn. It's like ɛmaa no. Mhm. Wokɔ hɔ a mhm. na ɔyɛ wazaa gye wo sika na na ɔde ehu ato tiri mu na ɔde oil no ama wo. Mhm. Sɛ oil no Wowɔ wowɔ bɔe bi na sɛ bɔe no ntumi mma wo sika kɛseɛ da anaa woyɛ ɔbaa koraa na wopɛ sɛ wogye biribi fa efi wo kunu ho a e- efi wo kunu nkyɛn a, wo deɛ twerɛ wo kunu ne din hyɛ ɔyɛ no mu na bɔ ne din gu so mprɛ mmiɛnsa nti adeɛ bi a wobɛka no wo kunu no bɛyɛ ɛne ne follow me ɔbɔe no saa ɛne wokɔ nso ɛbɛyɛ adwuma ɛnyɛ adwuma yɛ azaa
Ɛna wahu sɛ adeɛ baako ne sɛ nnipa. Egya dɛn ne asɛm na woka yi? Me na meka kyerɛ wo, nnipa de ne gyidie di adeɛ bi akyi a, ehu a yɛde ahyɛ ne mu nti no, ɔwɔ gyidie sɛ nsuo tɔ awia bɔ deɛ ɔyɛ na ɛbɛyɛ adwuma. But ɛyɛ asa. Ɔse ɔse ɔde nsuo bi ba yɛfrɛ no adukuro mu nsuo. Ɔno wakɔ nwura mu de onim ne yɛfrɛ no adukuro. onim deɛ yɛfrɛ ne sɛ adukudo ne nyinaa yɛtɔ wɔ akra yɛtɔ nneɛma no wɔ akra ɔyɛ no wokɔ a yɛahyehyɛ bi a yɛ twelve na ɛwɔ mu ebi wɔ yɛ twenty ebi wɔ yɛ twenty four ne nyinaa kora enu ebi that time na enu twenty ghana watɔ adeɛ no twenty four pieces na enu twenty ghana ɔbaa na ɔno akɔyɛ ne label na ɔde abɔ ho. Apɔtakel ɔintment na ɔyɛ ɔbaako din no no. Sɛn? Apɔtakel ɔintment. Apɔtakel ɔintment aseɛ ne sɛn? Kyerɛ mu na yɛhu saa ɔyɛl no. Sɛ ɔyɛ no ɔno mhm. de ho bɛhyɛ wo mu sɛ adaseɛ bi a ɔwɔ land na obi ne wo pere land no mhm. ho anaasɛ ebi a obi de wo ka mhm. ɔmpɛ sɛ ɔbɛtua anaa obi gye biribi afiri wo nkyɛn a adeɛ no yɛ wo wo dea twerɛ nipa no din hyɛ mu Ɛnnɛ no a Port Harcourt Ointment no na wɔakɔyɛ label no de abɔ ho, nso yɛkɔtɔɔ wɔ Accra.
Ɛnna ɛwɔ binom nso a, wɔde saa nneɛma yi nso ma wɔn, na spirit di saa ade no akyi a. Ɛ, ɛno deɛ ɛyɛ adwuma.
Great. Yɛwɔ obi wɔ hɔ nso a, ɛnna meka kyerɛɛ wɔn sɛ yɛwɔ sacrifice, na ebi ayɛ to the extent sɛ wɔayɛ oracle. Enti ɔka asɛm no a, somebody like Obinim, Obinim ka sɛ ɔbɛba wo dan mu, wodi agorɔ, ɔbɛba wo dan mu nso a.